Mela l-aħwa aħna bqajna nitkellmu u qed nistqar kif qed inħossni naqra nih għax Grazzi. Għax, eħe, eh, l-aħħar punt li semmejt inti rigward il-nostalġija, fis-sens ma nafx, ma nafx jekk hux u għadni kemm semmejt issa kif kif tajt il-kamera, ma nafx hux l-iskop tal-Manuel illi qed jerġa' iġib dawn id-drammi lura biex jattira udjenzi ġodda. Għax ngħiduha kif inhi, qisu l-udjenza m'għadekx tkun taf min ġej jarak, qed inħoss li u da tara mill-attitudni u l-etikett tal-individwi li kont imdawra bihom pereżempju l-Ħadd li għadda. Fhimt? Pereżempju tpaċpiċ jew wieħed jiftaħ il-crisps jew wieħed dawn I mean. Id-diskors li għadna. Id-diskors li għadna.
Is-Sud Kattolku donnu wasal il-manwel. Fhimt x'qed ngħidlek? Iva, jien ma nnutajtix is-sir, ħa ngħid hekk. It-tpaċpiċ iva ma il-crisps le. Le, jiena jiena kellu tipo minn ġott gallarija. Fhimt x'qed ngħidlek? Allura għandek għandek din amalgamazzjoni ta' nies differenti li eħe ddeċidew li jiġu teatru which is great. Iva, eħe, l-ebda dubju. Naħseb illi d-deċiżjoni illi jerġa' jsir dak id-dramm kienet deċiżjoni tajba f'dan is-sens illi jekk inti tipprogrammah għal tliet darbiet u mbagħad ikollok tagħmlu ħames darbiet u dejjem b'teatru mimli, żgur li kienet deċiżjoni tajba. Issa jekk dik hix udjenza ġdida, ma nafx. Naħseb hija Parzjalment di tal-Krieps qed tkompli tikkonvinċini li l-udjenza tal-Istitut Kattoliku li qed temigra mhix ħaġa ħażina lanqas, le? Għax dawn spiċċaw bla dar f'daqqa waħda, jiġifieri kemm in-nies li kienu jagħmlu t-teatru hemmhekk u kemm l-udjenzi tagħhom naturalment. Issa, jekk dik hix l-unika ħaġa però li Irid jagħmel il-manwel għal. Biex jattira dina l-udjenza, jiena ma nemminx li hija l-unika ħaġa li għandu jagħmel.
U jekk hix l-unika ħaġa li għandu jagħmel għat-teatru bil-Malti. Ġifieri naħseb li l-offerti tat-teatru manwel bl-Ingliż is-sena kienu iktar interessanti. Eh, musicals iktar reċenti, per eżempju, mhm. Ma nafx, ma nafx ix dik it-triq imma qed tingħażel.
Għas jiena ma nafx. Aj, ma mulej. Ma nafx, ma nafx.
Eh, u naturalment għandek l-ispazji l-oħrajn li li huma koll iżgħar li meta jkollna dram ġdid bil-Malti naħseb hemmhekk qed ikollna nfittxu. Mhix xi ħaġa ħażina fiha nnifisha, jiġifieri eh, Meta tgħid drammi ġodda pereżempju ta' ġejni. Ejja ngħidu ta' Jamie, Escrib ġdid, Simon Spiteri, Alfred Buttigieg, jinnaf, kellna kitbiet fl-aħħar snin li kienu interessanti. Imma kollha rajnihom f'teatri iżgħar. Mhm. U dak ifisser li aktar sera u minn qas nies. Ġalla darba ma jkunx hemm ovvjament iktar rappreżentazzjoni. Ma xogħol. Ukoll, eħe, eħe, ma biex jinnaf. Jekk għandek xogħol il-Kavallier ta' San Ġakbu biex ittella' dak li jistgħu jaraw f'weekend it-Teatru Mannu, naħseb trid tagħmlu għal xahar sieħ, le? Ġifieri hemm. Eżatt, eżatt. Ġifieri hemm hemm dis-sitwazzjoni li t-teatru bil-Malti qed jaraw iktar nies. Naħseb il-fatturi huma huma huma ħafna mhux biss għax forsi lil Manwel qed jagħmel deċiżjonijiet oħrajn, imma naħseb anki anki min eh, jitħajjel tella xogħol eh, bil-Malti xtid qed jagħmel deċiżjonijiet differenti. Mhm, mhm, mhm. u Forsi l- l-udjenza imbidlet u naqset.
Nikkonkludu hemmhekk mela. Kat.